Justin, hawnhekk qegħdin fil-bar famuż li jaraw ħafna Maltin kważi kull nhar ta' tnejn ħajġaw jibdew jaraw minn Ottubru u xekku. Il-bar eh, ta' Poli. fil-serje ferm popolari televiżiva Strada Stretta. L-ewwel nett, il-bar ta' Polly. Il-bar ta' Polly huwa huwa invenzjoni tagħkom jew ħadtuh minn xi bar li verament teżista fi Strada Stretta? Meta morna għand il-persuna li eventwalment bnieh, sirna nafu li dal-persuna qiegħed jirrenova ċertu barijiet fi Strada Stretta stess. F'temp ta' erba' minuti, pinġilna sketch ta' bejn wieħed u ieħor kif se jkun qed jidher ehm, u morna għalih għax ovvjament ħafna drabi hemm din l-idea li għax xi ħaġa tal-passat kull ma kien hemm injam erba' xkaffi u full stop. Imma le fil-verità, u speċjalment fil-ħamsinijiet, kien hemm ħafna kuluri u kollox li tkun vera ħaj. U l-barijiet dak iż-żmien kienu jżommuhom kollox spick and span, jiġifieri kollox perfett kif irid ikun. Tifhem? Ġiet tħalt hawnhekk inti insejt daqsxejn mill-ġurnata tiegħek, speċjalment tal-baħrin u hekk biex jentertejnjawhom, u rridu jsibu kollox sabiħ. Ovvjament, peress li konna ħammorru fil-50s, speċifikament fil-58, ehm, fejn kienu tiġa qed jinqelbu xi affarijiet jinbidlu, jekk niżbaljaw fuq id-dettall, lin-nies ħa taqtagħhom mir-realtà li tkun bnejt. Taħdem kontrik stess. Allura iva, tfajna ħafna ħafna effort meta ġejna biex nibdew fid-dettall. Il-fliexken, il-kaxxi, l-imsielet, ix-xagħar, il-makeup, kollox li tikun ta' dak iż-żmien u jfakkar in-nies ta' dak iż-żmien tinsiex li aħna m'aħniex qegħdin immorru fi storja 'l bogħod ħafna li tista' tirranġa ftit żgħira bil ukoll bl-immaġinazzjoni u x'joqgħod u ma joqgħodx, le, trid tkun korrett. Ifhimni ġieli kellna xi żbaljiel hemm u 'l hawn, però jkunu rqaqat. Kull kull xenarju, kull sett huwa importanti, anke fi Strada Stretta. Però fejn qegħdin hawnhekk il-bar ta' Poli, kemm jilgħab rwol importanti fil fil fl-istorja dik li rajna u forsi anke fl-istorja li se tibda minn hawn ftit żmien ieħor. Jilgħab ħafna għaliex dawn il-barijiet kienu l-mutur ta' strada stretta, jiġifieri mutur ta', ta', ta' parti importanti ħafna, ekonomika importanti ħafna mill-istorja tal-belt. Eh, tinsiex li meta kienu jinżlu l-baħrin wara ħafna żmien li kienu jbaħru, hemm kienu jmorru jfittxu qed tifhem, hemmhekk kien hemm il-flus, hemmhekk kien hemm ħafna nies li funnily enough jissorprenduk ehm, kemm kienu jkunu intelliġenti jew makakki. Ħafna drabi, per eżempju, xejn ma kien ikun għal xejn. Forsi f'dal-bar partikolari ma taraħħiex. Imma wara l-bar, per eżempju, kien ikollhom mera, ma kienx ikollhom mera għal xejn, biex meta qed jagħtu dwarhom in-nies, kunu qed jaraw kollox xorta. Ħafna dettalji żgħar li huma kienu armati ħafna, preparati ħafna għalihom. Pauline hija perfezzjonista. Pauline l-attriċi qed ngħidu. Hija perfezzjonista. Bħal l-atturi kollha li għandna fi Strada Stretta u għalhekk huma bravi ħafna, ħafna, tassorbi dak li tara madwarha. Allura tkun taf fejn għandha tmur bil-karattru, qed tifhem? Ħafna drabi xi kultant ftit li xejn tgħidilhom x'għandu jsir u ma jsirx il għaliex ehm, jiġu tiġà preparati. Allura ħafna drabi tkun kwistjoni ta' tweaking, isma' dik il-linja forsi hekk u mhux hekk, imma tixorbok mill-ewwel. Għax il-karattri fi Strada Stretta huma vera 360 degrees, ġifieri they're not flat characters. Għandhom għandhom ħafna aspetti. Polly hija waħda minn dawk il-karattri. Huwa mix kumpless ħafna ħafna ħafna ta' nukleu ta' nies li qed jagħtu 300 percent. ġifieri fosthom l-atturi, d-diretturi, l-edituri, il-production team, ix-xagħar, il-makeup, il-kostum li jagħmel differenza kbira ħafna. Inti tinsiex li d-drama Maltija kellha tadatta għall-udjenza Maltija u l-udjenza Maltija mhijiex xi ħaġa daqshekk faċli. Ehm, ġi biex niftehmu trid trid b'xi mod jew ieħor tħossha parti minnha, allura għati ħafna aspetti. Hemm aspetti li jogħġbu li żgħar, hemm aspetti li jogħġbu li kbar u hemm aspetti li jogħġbu li koppji għadhom żgħażagħ. Fil-fatt, intlaqat tajjeb ħafna wkoll minn koppji li jew minn nies li fil-verità qatt ma raw it-television strada stretta. U naħseb li hija riżultat ta' dan l-efforts eh, ta' kulħadd. Il-produzzjoni Maltija qed narawha dal-aħħar dejjem tiżviluppa b'mod ehm, sorprendenti, jiġifieri eh, ikun hemm daqsxejn repetizzjoni mbagħad f'daqqa waħda jerġa' jfaqqa xi ħaġa ġdida. Meta jiġri hekk tkun ollit l-standards naħseb jiena ta' ehm, xi miss li jiġi wara. l-udjenzi Maltin m'għadhomx jaċċettaw kollox. Jew inkella xi kultant ngħidu li jaċċettaw kollox imma fil-verità l-kwalità vera ser jorfuha.